Hwn yw MacArthur Glen, lle ni'n cael pethau bryd yn trefach. mae Cath y Glen tua 5 munud wrth lle ni'n byw. Mae'n gallu bod yn brysur weithiau. Ni arfer dod yma ar, uh, yn ystod uh, gwyliau dy ffrindiau ni neu jyst fi ar lowri. Mae wedi dod siapa a prynu bargains. Yn Bro-ogr mae llawer o traethau wahanol fel Rest Bay, Coney Beach, Sandy Beach, Aber-ogr, Mae'r SB mwy ar gyfer y pobl sy'n lico syrffio a Coney Beach mwy i'r pobl sydd newydd fynd i'r ffair. Celtic Crusaders yn yr unig tîm rygbi lig yn Cymru. Mae'r stadium yng Nghanbont. Ni ddim wir yn cefnogi unrhyw tîmau rygbi lig, ond pan mae Cymru'n chwarae, mae rhaid i ni gwylio. Mae'n neis i ddod i parc car oherwydd mae'n grêt i rollerbladeio. Pan mae'n heulog, ni'n licio mynd i'r traeth, yn enwedig lan yn Rest Bay, oherwydd chi'n gallu mynd syrffo fyna. A um, wedyn chi'n just gallu cael hufen iâ ar ôl, mae'n grêt. Mae Mari well na fi yn rollerbladeio. Fi jyst yn mwy hyderus na gyd. Fi'n meddwl bod pobl yn fel nabod ni yn fwy fel yr efeilliau. Mae yn neis yn fod yn efaill i cael pawb fel yn sylwi o maen nhw'n efeilliau. Fi'n cael cwestiynau fel o ydych chi'n psychic a os fi'n pwntio hi ydych chi'n teimlo fe? Ie, fi'n credu ni yn fel debyg efo'n personoliaeth, ond mae Mari jyst fwy hyderus. Ni yma yn Porth Cal o flaen y pafiliwn. Dyma lle ni'n ymarfer ar gyfer Theatr Eang Dydd Pen y Bont. Fel arfer, dyn ni'n rhoi sioe ymlaen unwaith neu ddwywaith y flwyddyn, un yn y gaeaf a un yn y haf. Yym, ni'n dod i wylio lot o sioes fan hyn hefyd, fel pantomimes yn y gaeaf. Mae Porth Cawl tua 15-20 munud i ffwrdd o ble ni'n byw, ac yn lwcus ni'n gallu cael bws fan hyn. Mae Pietro's yn Mhorth Cawl, wrth ymyl y promenade. Mae'n ice cream bar, chi'n gallu cymryd e mas neu eistedd mewn tu fewn. Fy hoff fwyd yna yw'r hufen iâ siocled. Mae'r Odeon yn nghanol McArthur Glen. Mae'n dangos y ffilms newydd sy'n dod allan. Wyth sgrin fi'n credu sy'n na. A maen nhw gyd yn dangos wahanol ffilmiau ar yr un pryd. Fi'n lico Bro Ogwr herwydd mae ganddo chi popeth o siops i cinemas ag traethau ag lle i marchogio. Mae'n reit yn nghanol y Gyrdydd a Abertawe so mae ganddoch chi'r dewis i fynd i um, un o'r ddau.
Yn Rest Bay yn Porthcawl mae pobl yn uh, kitesurfio a mae clwb golf enwog iawn jyst wrth ochr y traeth. Mae lot o pobl enwog yn dod o Pen-y-bont. Mae Lee Byrne. Mae Gavin Henson yn dod o fan hyn. Mam-gu Kylie Minogue. Hwn i Castell Ogr, reit wrth ymyl Afon Ogr. Allwch chi reidio ceffyl o'r stabl sydd wrth ymyl y castell. Neu hyd yn oed dod â'r teulu i lawr i cael picnic. Rydw i wedi gwneud photoshoot yma i helpu ffrind allan efo ei lefel A celf. Oedd e yn lot o hwyl. Yn y haf, gallwch chi ddod i weld dramâu Shakespeare sydd yn mynd ymlaen yn y castell. Mae Recreation Centre ar bwys dref Pen-y-bont. Ynddo fe mae ramp tastig lle gallwch uh, sgeitio a sglefrio fyna. Mae hefyd pwll nofio a gym fyna i pobl sydd yn mwynhau cadw'n heini. Mae'r teithio cyhoedd yn dda oherwydd chi gallu dal y bws a'r tren i naill ai Abertawe neu Caerdydd. Ni'n dal yr X2 oherwydd mae'n mynd â ni syth i Porthcawl. Na fe, dyna milltir sgwâr ni.
Bro agor!